מאכן הקדמה. רבותי, איך וויל טון אזוי. איך וויל לערנען, אזוי ווי הרב יואל וויל וויסן, איז דער רמבם געווען א פילאזאף אדער א טעאלאג? און וואס איז דער חילוק? זאגן די לייצים אזוי. איך ווייס נישט ווער האט געזאגט די ערשטע סטעיטמענט, אבער זיי האבן געזאגט אזוי. דאס איז א ענלייטענמענט סטעיטמענט, קלאסיק ענלייטענמענט סטעיטמענט. ווער ס'קען דא ווייסט אז ס'דא ענלייטענמענט ריזען און ס'דא מעדיוועל ריזען. ס'זענען צוויי אנדערע זאכן. אבער ער האט געזאגט אזוי. אבער וואס איז די חילוק פון א פילאזאף און א טעאלאג? א פילאזאף הייבט אן מיט הנחות און פון דעם ברענגט ער מסקנות. א טעאלאג הייבט אן מיט מסקנות און צו זיי ברענגט ער הנחות. ער ווייסט שוין ווי ער דארף אנקומען און ער ברענגט ראיות. דאס איז אזוי געזאגט איך עוד מחכמי האחרונים. און לויט דעם האט איז דא אין די היינטיגע חוקרים מפרשים איז דא א חקירה צו דער רמב ם איז געווען א פילאסאף אדער א טעאלאג, לויט די הגדרה איז די פשט אז רמב ם איז געווען א וואוילע איד ער האט געלערנט די תורה, נאכדעם האט ער געזען מענטשן האבן קשיות, ער האט געזאגט מ'דארף ענטפערן די קשיות, האט ער געלערנט זיך אריינגעטון, האט ער אליינס געהאט קשיות? כ'ווייס נישט, מענטשן זיי אלעמאל אזא תירוץ, קען זיין ער האט אליינס געלערנט, ער האט אליינס געהאט קשיות, האט ער געטראפן תירוצים פאר די תירץ, קשיות אדער פשרות, תירוצים, האועווער די תירוצים ווארק, דאס איז איין וועג, ס'איז דא זיכער געווען געדיכע, ס'איז דא זיכער מענטשן וואס גייען מיט די מעטאד, צו ס'איז די רמב ם אדער נישט איז נאך א שאלה, ס'איז דא זיכער מענטשן וואס זיי לעבן אזוי, אפילו הרב סעדיגורן למשל, אונז האבן גערעדט וועגן דעם אביסל, אונז האבן געלערנט, כמעט בפירוש זאגט דאס אין די הקדמה פון זיין ספר, אז ער קומט דא צו ברענגען ראיות, צו פארענטפערן די קשיות וואס מען האט, ברענגען ראיות, אבער נישט אז ער קומט אויסצוקערן וואס די אמת איז, וואס די אמת איז ווייסט ער שוין כאילו. דאס איז איין שיטה, שיטת ה. ס'איז דא צוויי, ווער זאגט די פשט אין די רמב ם? צוויי מענטשן וואס אקארדינג טו הארסשו טיערי זאגן אלעמאל די זעלבע זאך, די גאר פרומע און די גאר פרייע, די גאר פרומע אידן זאגן אזוי ווייל זיי גלייבן אלעמאל אז אלעמאל ווייסט יעדער איינער די אמת נאר מען נייערט זיך אביסל און מען האט קשיות ממילא אוודאי די רמב ם יא יא אה ווער ס'ווייסט נישט אה קעפונים אז חס ושלום אז איינער האט איינער זאל האבן חס ו שטערט זיי זייער שטארק די קאנצעפט אז מען קען אנהייבן פון נישט וויסן און און וויסן מען קען אנהייבן פון ספק פון נישט וויסן און פון דארט אנהייבן צו וויסן דאס איז די גאנצע איידיע זעט אויס צו די גאר פרומע אפיקורסות. דאס איז איין א וויכטיגע זאך וואס מען דארף כאפן, אונז האבן גערעדט לעצטע וואך וועגן תשובה, נעכטן ביי די שיעור, כ'האב זיכער אפלאודעד אויך גערעדט מער מער בעומק וועגן די נקודה, אז דאס איז די סוד פון תשובה. רוב רוב פון אונז, רוב קהלי המחונן פרומע מענטשן, זענען זייער אנקאמפארטעבל מיט די די עקטשועל איידיע. עס איז דא אן איידיע און עס איז אסאך טיפער ווי די ענלייטעמענט מענטש האט געזאגט צו די שאלה צו צו ביסט אזוי עכט, צו דו זוכסט אמת אדער דו זוכסט צו ברענגען ראיות. ס'איז אמת'דיג אסאך א גרעסערע פראבלעם דאס. ס'איז א חטיפה'דיגע פראבלעם, ס'איז עכט א פיליזאפישע פראבלעם אדער א מענטשליכע פראבלעם אזוי ווי ס'איז א כלי אמונה פראבלעם. ווייל ס'איז דא א עכטע שאלה צו מ'קען, צו ס'איז דא אזא זאך, די פיליזאפיע, אין אנדערע ווערטער סאקרטיס וואס האט אינווענטעד די מעטאד וואס הייסט קאנטראדיקשאן, איי אויס פארגעט האו איטס קאלד אין גריק, סא איטס סאונד מאר קאול איף איי קאלד סעי איט, טאג על פנים, דייעלעקטיק, הי קאלס איט סאמטיימס, באט הי העז ענאדער ווארד פאר איט, וואס טייטשט אין דעם איז קאנטראדיקשאן. ער האט גע'טענה'ט אז דורך כאפן די סתירות, די פרעגן איינער א קשיות פאר די צווייטע אויף זיינע טעותים, קען מען אנקומען צו די אמת. דאס איז געווען א חידוש נפלא וואס עד היום הזה זייער ווייניג מענטשן גלייבן אין דעם. פאר מיר איז עס א משונה'דיגע חידוש, ווייל וויאזוי קען מען אנקומען פון שקר צו די אמת, וויאזוי ארבעט דאס? ס'איז עכט האט עכט א פראבלעם, פלעטו אויך מוטשעט זיך מיט דעם, אבער דאס איז געווען די די הנחת העבודה, דאס איז געווען די דרך הלימוד פון סאקרעטיס, און ס'איז אין א געוויסע יסוד די דרך הלימוד פון אלע פיליזאפיע וואס אונז רופן פיליזאפיע, וועסטערן פילאזפי וואס קומט פון סאקרעטיס, ס'דא זייער אסאך זאכן וואס קלעימען צו זיין פיליזאפיע אבער האבן נישט דאס, סאו זיי קענען נישט נישט בכלל די די מסורה. מסורה טייטשט, טענה'ט אז פון חטא, וואס היינט חטא? וואס איז די גרעסטע חטא? נישט וויסן, און שטייט אין הלכות תשובה, פרק ז', קען מען אנקומען צו תשובה סטרעיט. ווי אזוי? דאס איז די מינע פון תשובה. מען קען ווערן בעסער, מען קען אויסגעפונען די אמת פון די שקר. אויב די זוהר רופט מתוך החושך קען מען טרעפן די אור. און דאס הייסט נישט פשט אז עס איז דא א מחלוקת, ער זאגט אזוי און ער זאגט אזוי און מען גייט אויסגעפונען ווער עס איז גערעכט. ניין, אונז ווייסן טאקע נישט. אדער איז דא איינער וואס ער כאילו ווייסט, וואלט א מסורה און ער דארף נאר זוכן די ראיות. די אלע סארט וועגן פון טראכטן איז סמן אז מען הייבט אן פון די אמת. די אמת איז פארבאהאלטן, מען דארף עס זוכן, מען דארף ברענגען ראיות, מען דארף זיך מחזק זיין אז זיך עס האט זאכן. לשיטת הפילוסופיה איז א טענה אז א מענטש באשר הוא מענטש, אפשר איז זייער שווער, אפשר נאר אחד בדור, אפשר נאר אחד בכמה דורות, אפשר נאר יחידי סגולה, אבער אקעפאן עס איז דא א מעגליכקייט פאר א מענטש פון נישט וויסן צו אנקומען צו וויסן. ס'איז נישט נישט וויסן, ער ווייסט עפעס, ווען ער פרעגט צוויי, ווען ער פרעגט א סתירה, ס'מיינט אז ער איז פארמעסיג. בסדר, פון נישט זיין קלאר. איך פארשטיי, פארשטיי.
קען זיין, מ'קען, דאס איז שוין תירוצים.
איך זאג אבער באופן כללי, איך בין מסכים. איך זאג עס ווי ס'איז, אבער מ'קען, ס'קען זיין ס'איז נישט אינגאנצן נישט וויסן. אבער ס'איז פון נישט זיין קלאר, פון זיין צומישט קען מען ווערן אויסצומישט. נישט ווייל איינער אנדערש גייט דיך אויפקלערן. אין רוב מענטשן, אויב איינער איז צומישט, וויאזוי קען ער ווערן קלאר? א רבי וועט קומען, עט'עם זאגן, עט'עם גלייבן, יא ילך אצל חכם, דער רבי וועט אים אויסקלארן. וויאזוי? עט'עם גלייבן די רבי אדער עפעס אזוי. ס'דארף זיך אנהייבן ערגעץ פון א פלאץ פון בהירות. סך נישט טאנצן, דו דארפסט נישט, דו דארפסט זיך זעצן מיט א חברותא און אויסקלארן וואס דו ווייסט נישט, פאר דעם רופט ער עס וואס דו ווייסט נישט, צוויי מענטשן וואס ווייסן נישט, ער זאגט נישט אז איך ווייס בעסער ווי דיך, ער זאגט איך ווייס נישט אזוי ווי דיך, איך וועל זיין מיט דיך, און אונז זאלן זען, אונז ווייסן אבער עס מאכט נישט קיין סענס, ביז מען וועט כאפן אלעס וואס מאכט נישט קיין סענס, צו בלייבן דאס וואס מאכט יא סענס, און דאס דאס גייט זיין דער אמת, דאס גייט זיין נישט סתם די אמת פון פון ווי אזוי די וועלט ארבעט, נאר די אמת פון די מער אינטערעסאנטע שאלה וואס סאקראטיס האט געזאגט איך קעיר נאר וועגן דעם, וואס איז ווי אזוי א מענטש דארף לעבן. דאס איז א חידוש נפלא, וואס זאגט דאס איז ממש א יסוד פון תשובה, ווייל פון דעם שטייט אין אלע חסידישע ספרים אז רוב מענטשן גלייבן נישט אין תשובה, ווייל ס'זעט אויס כמעט למעלה מדרך הטבע, וויאזוי קען מען פון זיין שלעכט ווערן גוט? אסאך מאל זאגן זיי וויאזוי קען מען טוישן די פּאַסט, באט די פּאַסט איז א קליינע פראבלעם, פון א מיסטעיק וויאזוי קען מען אנקומען צו דער אמת? און סאקרטיס האט מגלה געווען אלט אלע תשובה אויף די וועלט אז דא אזאך סייז תשובה אפשר אברהם אבינו לויט די רמב ם אבער רמב ם און סאקרטיס און אברהם אבינו איז צוזאמגעלייגט אויף איין מענטש סאו ס'איז די זעלבע איידיע אברהם אבינו האט אנגעהויבן פאר דעם וואס זיי האבן געזאגט ערב פסח די דרשה מתחילה אבד אבד זרע וסיין אברהם אבינו לא היה לו לא רב ולא מורה קיינער האט אים נישט אויסגעזאגט ער האט אליינס פון זיין א גרויסע אבד אבד זרע האט ער געכאפט אז אבד זרע איז נישט ריכטיג נאר ס'איז דא אין דעם א אמת מ'דארף אויסגעפינען וואס די אמת איז דאס איז געווען די חידוש פון אברהם אבינו און עס איז די חידוש פון תשובה. אקעי סאו צוריק צו שיין דאס איז א גוטע ווארט יא שיין קען שוין אהיים גיין שוין גענוג געלערנט פאר היינט אבער עס איז זייער א שווערע עס איז עכט עכט א עס איז עקשועל א ביג איי דאנט איווען נאו איף איטס טרו כ'מיין עס איז א עכטע גרויסע חידוש יעצט דארטס לאמיר צוריק גיין צו דאס די טייטש א פיליזאף וואס אונז רופן וואס די אקעי פיליזאף איז אזא סארט וועג וואס מען קען אנהייבן פון נישט וויסן און אנקומען צו וויסן דורך דרך בדרך הדיאלעקטיק בדרך הקאנט סתירה בדרך הקאנטרעדיקשאן בדרך הוויכוח כאילו געווענליך דארף מען פון אין צוויי מענטשן אבער טערעטיש קען מען עס אפשר טון אליינס אזוי ווי דעקארט האט געזאגט נישט קיין חילוק. מען קען און מען הייבט אן פון נישט וויסן און מען גייט אן צו וויסן דאס איז די דרך הפיליזאפיע די דרך הטעאלאגיע ביי די וועי איך וויל איך וויל שוין מאכן קאמפליקעט דיס פיאות אבער די דרך געווענליכע דרך המסורה וואס מענטשן רופן טעאלאגיע אויף קורס וואט קיינד אוו טעאלאגיע איז דעט טעאלאגיע מיענס די נאלעדזש אוו גאד און איף נאלעדזש מיענס אקארדינג טו פיליזאפיערס נאלעדזש העז טו סטארט לייק דיס קאוז אדערווייז איטס נאט נאלעדזש און דעטס נאט טעאלאגיע רייט און די רמבם ווען ער האט געזאגט טעאלאגיע האט ער געמיינט ליטערלי חכמות ידיעות אלוקית יא טעאלאגיע נאואינג אוו גאד אדער די סייענס אוו גאד, ס'קען נישט זיין אז דאס איז נאר א דזשאוק, דאס איז נאר וואס געוויסע טעאלאגן פירן זיך אזוי, יא מענטשן וואס זענען נישט נישט אינטערעסירט אין וויסן, אבער על כל פנים די סארט זאך וואס ער זאגט און מען הייבט אן פון מען ווייסט שוין און מען זוכט נאר ראיות צו דעם אדער מען זוכט נאר פירכות צו ווער צו דער וואס זאגט אנדערש אדער סאמטינג לייק דעט. דאס איז די דרך המסורה, דאס איז נישט נאר די דרך המסורה, איך זאג יעצט, דאס איז די נארמאלע וועג וויאזוי נאלעדזש טרענסמישן עקטשעלי ווארקס אין דיס ווארלד מאסט אוו די טיים. מאסט אוו די טיים האו דו יו לערן מעט, יו גאו טו די מעט טיטשער, האו דו יו לערן סייענס, יו גאו טו די סייענס טיטשער, נאט ביי נאט נאוינג יו דזשאסט פיגור עווריטינג אוט. אוו קאורס איף יו גאו טו א סייענס קלאס דעיס דעיס דעיל טעל יו דעט סייענס טעארעטיקלי ווארקס ביי די סייענטיפיק מעטאד וויטש סטארטס פראם נאט נאוינג באט למעשה לערנט מען נישט אזוי, אפי' רוב, נאר די נייע זאכן, צוויי חד בדרא עגעין וואס טוהן דאס.

אין אדער ווארדס דעי מין טו סעי דאז הי סטארט פראם די ענסער ענד ריווערס ענדזשעניר די קוועשן די פרוף אדער הייבט ער אן פון נישט וויסן און א גייט ווייטער צו וויסן רייט דאס איז געווען
די שאלה יעצט דעי מענטשן געווענטליך ווען זיי זאגן דאס מיינען זיי נישט וואס איך האב געזאגט איך בין געגאנגען צו שנעל זיי מיינען געווענטליך די פשוטע זאך ענד דערפאר האבן זיי אזא שאלה סאו אין אדער ווארדס וואס הי אנעסט אר נאט רייט דעטס וואט איט בוילס דאון טו די קוועשן וואס איז די רמב ם אנעסט ווען הי סעיז מען דארף גלייבן אין די אייבערשטער ווייל עס איז דא א ראיה אדער איז ער א שקרן ווייל אמת'דיג גלייבט אין דער אייבערשטער ווייל זיין מאמע האט אים געזאגט, און כדי זאלסט זאלסט זיך איינרעדן אז מען קען זיך פילן גוט, יו נאו, מאוסט, מעני פיפל, יא, מען קען זיך פילן גוט, נישט מיינען אז מען דארף זיין א נאר, ברוך השם, די רמב ם איז שוין געווען קלוגער פון אונז, ער האט שוין אויסגעפיגערט, סאו יו קען בי א סמארט גיי און ביליוו אין גאד אלסא, שוין, האט ער אונז גוט געטון, באט דעטס פאנדעמענטלי דיסאנעסט, רייט?

לייק איי סעד, ווער האלט די ערשטע שיטה? ווער האלט די ערשטע צד אז די רמב ם איז דיסאנעסט? די גאר פרומע און די גאר פרייע. אמת? די גאר פרומע אידן ווייל זיי לעבן אין א וועלט ווי טרוט אדער נאלעדזש קומט פון הייבט זיך אן פון זיכערקייט, און סך הכל גייט עס צו מענטשן וואס ווייסן נאך נישט, און יענע מענטשן דארפן מקבל זיין פון דער וואס ווייסט, אבער ס'הייבט נישט אן אזא זאך אז א מענטש זאל פון אליינס נישט וויסן אן קומען צו וויסן. ענד דעטס דעטס וואט טראדישן מיענס, דעטס די טראדישענעל וועי, ענד לייק איי סעד איטס נאט ריעלי אנלי די טראדישענעל וועי, דאס איז בעק צו אסאך שטערקער די ארגומענט פאר די וועג, ווייל דאס איז עקשעלי וויאזוי רוב מענטשן לערנען רוב צייט, סאו דאס איז אלרעדי סטארטינג טו סאלוו די פראבלעם א ליטל ביט, באט דאס פיפל דעי דעפענטלי קענט בעליוו דעט די הייליגע רמב ם, אזוי ווי דער בני שש זאגט ע ב און ס'שטייט אין חובת הלבבות ואם דער רמב ם ואם יעלה על הדעת שיען א נמצא, וויאזוי קען איין איד טראכטן אפילו איין סעקונד אזא זאך? ווער ס'קען נישט גלייבן אז ס'איז דא אזא זאך, אז ס'איז דא בכלל אזא וועג, איז זיכער אז אז ס'מוז אזוי זיין. און די זעלבע זאגט, די זעלבע וואס זאגט, ווער נאך זאגט די פשט אויף די רמב ם? שפינאזא, רייט? שפינאזא איז דער רבי פון אלע אפיקורסים, מ'דארף נאר לערנען אים צו וויסן אלע אפיקורסים אויף די וועלט, כמעט. ענד עקשעלי איז, לייק אלל די מאדערן אפיקורסים ליטערעלי רעד שפינאזא, ס'נישט נאר א טעארעטישע סטעיטמענט, ס'איז א היסטאריקעל סטעיטמענט. ענד. און קאָמט און רעדט שוין סטעיטמענטס זענען בעסער ווי היסטאריקעל סטעיטמענטס, סאָ דאזענט מעטער. ועל כּפּנים, ספּינאָזע האָט און בעיקר, איך מיין לגבי אין קוועשאנס אוו רידינג וואלט נישט קיין חילוק, באט ספּינאָזע'ס גרויסע טענה אויף די רמב ם איז געווען עקזעקטלי דאס, אז די רמב ם ווייסט שוין וואס די אמת דארף זיין און דורכדעם זאגט ער אז עס שטייט אין דער תורה. דאס איז נישט קיין וועג פון לערנען, מען דארף פרעגן די תורה וואס די תורה זאגט, נישט זאגן פאר די תורה וואס זי זאל זאגן. דאס איז געווען ספּינאָזע'ס גרויסע טענה. איטס נאט אין די סעים קאנטעקסט עקזעקטלי באט אין עני קעיס מאר רעדיקעל פיפעל דען הים לייק כ'ווייס ווער זאגט די טענה? ענד וואי דו דיי טינק דעט וועי? נישט קיין חילוק די פערסאן די פערסאן הו סעיס דיס פשט אין די רמב ם איז שלמה פינס און ער זאגט אז די רמב ם ווען ער ווען ער פאר אנדערע ריזענס אויך מער קאמפליקעיטעד באט אז די רמב ם ווען ער פארוואס זאגט ער אזוי ווייל ער גלייבט נישט אז באמת איז מעגליך בכלל אז איינער זאל אנהייבן פון זערא און אנקומען צו אידישקייט ביקאוז הי טינקס דעט איטס פאנדעמענטלי אימפאסיבל. רייט די פרומע איד זאגט דאס פארוואס ווייל ער גלייבט נישט אז ס'איז דא אזא זאך פאר די זעלבע ריזען דזשאסט אין די סעט אין די דיפרענט דעטס וואי דיס הארס שו טעארי דזשאסט סעט אין פרום די אדער סייד אוו די פערספעקטיוו רייט די פרומע איד זאגט נישטא אזא זאך אז איינער זאל אנקומען פון שקר צו די אמת רייט ס'נישטא אזא פרומע ניין א פרומע איד קען נישט גיין אין די וועג ווייל ס'נישטא אזא וועג רייט. שטא אזא וועג פון האבן אם יעלה על דעת שלא און נאכדעם זאגן אז יא? און די זעלבע זאגט דער פרייער, דער גאר שארפע פרייער זאגט, שארפע כופר כללי זאגט, אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז א מענטש זאל פון זירא הנחות, פון פלעין פיור סורטשינג אויף טרוט, זאל אנקומען צו וואס די רמב ם איז אנגעקומען. שטא אזא זאך. אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט דא קיין וועג אגעין איף יו האוו א ספעסיפיק ארגיומענט יו סעי דעט איי מעיד א מיסטעיק און יו פאוט דעס לייק דעס און דעס לייק דעס דאס איז דאך נישט די אינטערעסאנטע טענה דאס איז דאך סתם א קליינע ארגיומענט די ריעל ריזען און דאס איז עקשעלי עקספליסיט איים נאט מעיקינג דאס אפ שלמה פין איז דאס דאס איז די ריזען וואי הי סעיס דאס קאוז הי פאנדעמענטלי איז א סקעפטיק און פאנדעמענטלי הי דאזענט בעליוו דעט איטס פאסיבל טו געט פראם נאן טרוט טו טרוט פאנדעמענטלי חוץ אויב רעוועלעישאן עוועריוואן איז מודה אויב די אייבערשטער וועט קומען אזוי אונז האבן גערעדט דא אמאל אויב ס'וועט זיך טוישן די פען דאס נישט דאס איז יעדער איינער מודה אלע בפרט בפרט די אפיקורסים זענען מודה אבער אבער פון בדרך השכל בדרך וואס דער רמבם פריטענט זאגט אז דא אזא וועג האלט עס נישט מעגליך פאר קשים בוסע ודם נישט דא אזא זאך דאס איז אויף קורס אן אפיניען דעטס אלרעדי אין די פלעטאניק דיאלאגס נישט קיין נייע זאך

אויך איז צוויי מענטשן אפשר די סעים פערסאן, איי דאנט נאו איף איטס טו, באט ווער זאגט פונקט פארקערט? ווער זאגט די אנדערע פשט אין די רמב ם? יו סי איטס ווערי קאמפלעקס טו סעי די אדער פשט אין די רמב ם, וויי? ביקאוז כולנו מודה, איך מיין כמעט יעדער איינער איז מודה אז רמב ם איז געווען א פרומער איד. דער אברבנאל זאגט די ערשטע פשט.

יא, איי מער באלד מען טראכט וואס וואס וואט דעט ליעדס דעם, די אדער פערסאן, די מאר מאדערן פיפל דעט סעי דיס פשט אר די פיפל הו בעליוו אין רעלידזשען וויטין די באונדס אוו פיור ריזען. רייט, דעטס די טייטל אויף קאנט'ס וואן אוו קאנט'ס בוקס. רייט, ס'דא אזעלכע מענטשן וויאזוי רופט מען זיי? ראמבאמיסטן בזמן הזה. זיי זענען פעיק, זיי זענען מענטשן וואס גראדע ס'איז אמת אויף זיי, ס'איז נישט אמת, אבער זיי טראכטן אזוי אויף זיך אז ס'איז דא אזא זאך, מענדלסאן בעיסיקלי גאוס וויט דיס שיטה מער, למשל לייבניץ, די פיפל וואטס נאון עז רעשאנעליסטס אין די לעיטער טראדישאן, און וואס אונז רופן היינט רעשאנעליסט רעלידזשאן, ס'ווייסט דער מענטש וואס מאכן די רמב ם'ס אונז ברעגן דא, זיי אלע מיינען אז ניין אוודאי מ'קען פשוט זיצן אזוי ווי א גוי און אנקומען צו דער אמת, און דאס איז וואס דער רמב ם האט געטון, מאוסט אוו די היינטיגע אר נאט עז רעדיקל עז די איבן תיבון מענטשן, ווייל זיי טוען עס נישט אליינס, זיי גלייבן נאר אז דער רמב ם האט געהאט רייעס, זיי ווייסן נישט אליין פונקטליך וואס די רייעס זענען. אבער די עיקר מ'טאר נישט גלייבן, מ'דארף נישט גלייבן אין קבלה ווייל די מקובלים האבען נישט קיין ראיות, אבער די רמבם האט יא געהאט ראיות, דעטס די בעיסיק אמונה אויף רמבמיזם. אבער די מענטשן וואס האבן יא געלערנט, אזוי ווי די גדולי אחרונים וואס איך זאג, און אזוי ווי אזוי ווי נו, די רמבם'ס תלמידים, זיי האבן אלע געגלייבט אז ניין אז ס'איז אוודא און ריכטיג אז מ'קען פלעין מיט שכל, דאן וואלט ער געווען א פיליזאף בעצם. זיי טוען די זעלבע עקזעקט זאך וואס אריסטו האט געטון, איינפאל וואס אריסטו האט נישט געלייגט קיין תפילין, איז געווענדליך די תירוץ אז מ'דארף טאקע נישט לייגן קיין תפילין. דאס הייסט מ'דארף נישט מצד די פיליזאפיע, מצד אנדערע זאכן דארף מען, אוודאי דארף מען לייגן תפילין, אבער ס'איז נישט אמת לאמיתו אזוי ווי פיליזאפיע. דאס איז די נארמאלע תירוץ וואס די אלע, פון דעם מאכט עס נערוועז פאר די פרומע אידן דאס, אז דאס איז די פלאץ ווי מענטשן ווערן סטאק, אבער על כל פנים דאס איז די שיטה, עקשעלי איי טינק דעט איף יו וואנט טו בי א ריעל ראדיקעל ראמבאמיסט, וועסטו זאגן אז מ'דארף יא לייגן תפילין, פאר די זעלבע ריזן, און דאס איז עקטשועלי די שגעונות שיטה פון משה מענדלסאן, למשל, כ'האב כ'האב נישט נאכגעזאגט דא, ס'דא א ס'דא א בריוו וואס וואס ר' משה דעסאו שרייבט זיך מיט רבי יעקב עמדין, וועגן ס'איז געדרוקט אין, ער האט די כתב יד, ס'איז געדרוקט אין אלטע קובץ פון די משכילים, איי פארגאט וואט איטס קאלד, ענד. דארט זיי דינגען זיך וועגן אין רמב ם וועגן די בני נח, על כל פנים און ר' משה ר' משה ר' יעקב וועבנער ר' משה דעסלער זצ ל שרייבט פאר ר' יעקב וועבנער אז ער געדענקט אז ער האט אים געזאגט אז ס'איז דא א ראיה פון די גמרא ער זאל אים דערמאנען וואס די ראיה איז און ער ברענגט עפעס א ראיה כ'דענק שוין נישט וואס די ראיה איז, על כל פנים און ער טענה'ט אז די ריזען פארוואס די רמב ם זאגט דאס איז ווייל די רמב ם האט געגלייבט אז מ'קען נישט פראוון מוסר, דאס הייסט די מסורה תורה מוז זיין פון מסורה ממילא ווייל די רמב ם זאגט אז עס איז מפורסמות, לאמיר גיין אז סקיפט דאס נקודה באריכות יעצט, ממילא אויב מען וויל טוהן די תורה מוז זיין מסורה, ס'נישטא קיין אנדערע וועג אנצוקומען, איז די גוי אדער זאגט ער אז ער גייט גלייבט אין מסורה אדער האט ער נישט קיין שום ריזען צו לייגן תפילין די גוי, אדער צו אפילו זיין מצוות דערנאך נישט נאר לייגן תפילין, אפילו בעיסיק מאראליטי, אקארדינג טו די רמב ם, אקארדינג טו ר' משה דעסור איז אנדערסטענדינג אויף די רמב ם, איז נישטא קיין מקור פאר דעם קען נישט אנקומען פון שכל, און זאגט ר' משה דעסור אבל אני אומר אז ניין מען קען יא. נישט אזוי שווער, מען קען מיט צייכן, פלעין צייכן אנקומען אפילו צו מאראל, און ממילא איז די רמב ם נישט גערעכט אז א בן נח דארף גלייבן אין די תורה, ווייל ער קען פון די משה מענדלסאן'ס מאראל אנקומען צו די תורה, צייכן. דאס איז די מחלוקת. סאו יענץ איז די שאלה וואס געפעלט, דאס איז די נאר צו קלאר מאכן די פראבלעם וואס ס'ווערט ווען מען זאגט אז ס'איז דא עכט אזא שיטה, באט איך מיין סאו יעצט דארף מען זיין, וואס? אפילו ער זאגט אויך אז ירוסלם ווען ער זאגט אז.

אבער די אמת איז, סאו אבער סאו לאמיר סאו לאמיר צוריק גיין יעצט, די אמת איז און די אמת איז און אונז זאגן דאס יעדע מאל, ווער ס'קומט צו די שיעור דארף שוין די די שטיקל זיין אזוי בעיסיק, באט איך זאג עס קלארער אפשר איר ווייסט נישט, די אמת איז אז די רמב ם און די גאנצע חדר פון די רמב ם, נישט אינגאנצן אזוי ווי איך מיין אפשר יא אבער הכוונה די גאנצע חדר פון די רמב ם און די חדר אינקלוד די בעל שם טוב, אין די מאוסט ראדיקעל סענס, די גאנצע חדר פון די רמב ם האט געהאלטן אז די גאנצע תורה, כל התורה כולה, פון די בעיסיק אמת, דאס הייסט די פיליזאפישע זאכן וואס וואס דארף מען רעדן אפילו וועגן, ביז די זאכן וואס מען טוט יעדן טאג, די קלייניקייטן, אלע פון זיי האבן א וועג אנצוקומען פון זיי מתוך החושך. און וואס איז די ראיה? וואס איז די ראיה אז מ'קען אנדערע ווערטער די חידוש וואס כ'האב געזאגט פריער די חידוש פון סאקרטיס וואס זאגט אז א דבר פלא אז מ'קען פון זירא אנקומען צו איינס ס'איז זייער שווער מ'דארף זוכן א תירוץ וואו ס'קען זיין אפשר וועגן פלעטא ווייל ס'איז שוין דא נשמה מיט ס'איז תירוצים איך זאג נאר דעם פאקט קען מען אזוי אנקומען דאס זאגן זיי אז ס'איז אמת אויף די כל התורה כולה היתכן? כ'האב א ראיה ווייסט וואס די ראיה איז? כ'מעג זאגן די ראיה? די ראיה איז אז ס'איז דא א תורה ווער דו יו טינק די תורה קען פראם? א מינוס עולמות, תורה מיט א מינוס עולמות. ס'איז געווען א איד, ער האט געהייסן משה, ס'איז געווען אברהם אבינו, און ער איז אנגעקומען צו האלב פון די תורה, וואטעווער וויפיל תורה אברהם אבינו האט געהאט פון די פרקים פון עבודה זרה. ס'איז געווען נאך א איד, ס'האט געהייסן משה רבינו, זיי זענען אנגעקומען סאם האו, פונקט נישט וויסן, זיי האבן נישט געבוירן, משה איז נישט געווארן נאר משה, און אברהם איז נישט געבוירן געווארן אברהם, רייט? נישט קיין חילוק צו ער האט געוואלט באקומען נביאה, אקעי ס'איז אפשר עטץ האט ער דארפן באקומען נביאה דארף מען וויסן וואס נביאה מיינט, אבער אייך שלא יהיה, משה רבינו, אברהם אבינו, סאם האו זענען אנגעקומען פון זיראו ביז דא. מיט א מינוס עולמות. יא יא.
פאר די אמת'דיגע זאכן און. נאכאמאל, נביאה איז דאך א זאג. נביאה איז א זאך וואס מען קומט אן. ניין, דאס זאגן די אפיקורסים אז נביאה איז א זאך וואס איז ענדערש. איך האב נישט געזאגט אז די מאמינים זאגן עס, איך האב געזאגט אז די אלע אפיקורסים זענען מודה אז ווען ס'קומען א נביא וועט עס צוברעכן פילאזאפיע. אבער די רמב ם'ס גרויסע כפירה איז געווען. כפירה אין פיליזאפיע. דער רמב ם האט נישט געגלייבט אין די חילוק פון נביאה און פיליזאפיע, פון תורה און פיליזאפיע. און דער רב סעדיגון אויכעט נישט, אמת'דיג, און די גאנצע טראדישן, אפילו רב סעדיגון וואס זאגט נישט א פארקערט. זיי האבן אלע געגלייבט אז די אמת איז, עס קען זיין ס'איז דא פארשידענע וועגן אנצוקומען דערצו, עס קען זיין ס'איז דא וועגן וואס זענען נביאים וואס זיי דזשאמפען אביסל, נישט קיין חילוק, אבער על כל פנים ס'איז די אמת על כמות שהיא, גייט ביידע וועגן. מען קען אנקומען צו די גאנצע אמת מלמטה למעלה, אין אנדערע ווערטער פון אנהייבן זיראו און ווערן א בעל תשובה, עס טאר ווערן אייב איינער האט, איך זאג נישט אז עס קען זיין פאר איין מענטש, איט קאוד בי דעט איז אנלי וואן פערסאן אין די היסטארי אוו די יוניווערס גאט טו דעט און דעטס וויי ווי האוו משה רבינו, באט טעארעטיקלי, אין אדער ווארדס פאר די קיינד אוו טרוט דעט די תורה איז, איטס דעט קיינד, אז מען קען אנקומען, והא ראיה ס'געווען משה רבינו וואס איז אנגעקומען, און די בעל שם טוב אדער מענטשן אזוי ווי אים וואלטן געזאגט והא ראיה איך קען אויך נאכמאכן די גאנצע תורה. אזוי ווי ר' מנחם ברסלב האט פארציילט א מעשה אז ער האט געוואלט גיין צו הר סיני און טון די גזירה וואס משה רבנו האט געטון און ביז ער האט מצליח געווען געסן עפעס א ברויט וואטעווער וואן אוו היז סיקרעט סטאריס דאס וואס לייק דאס איז לייק די מעין די האולי גרעיל די די מעין גאול פון אלע אידן אמת'דיגע אידן וואס ווילן אנקומען צו די תו פארשטיין די תורה איז צו זיין אזוי ווי עס שטייט מיר האבן נאך געזאגט די לעצט יאר די מאראל אויף עזרא הסופר די גמרא זאגט אלמלא ניתנה תורה למשה וואלט מען געגעבן די תורה צו עזרא רייט? פשט איז עזרא הסופר האט פארשטאנען פארוואס מען דארף געבן די גאנצע תורה

על כל פנים, עס שטייט בפירוש אין אלע חסידישע ספרים און אלע קבלה ספרים שטייט בפירוש די זאך פאר ווער ס'וויל ליינען, אז ווער ס'פארשטייט קען אליינס מאכן די גאנצע תורה, און דעט איז עקשעלי וואט ווער טרייאינג טו געט עט ווען ווי לערן תורה, ווייל דאס מיינט דאך צו פארשטיין, עני פארשטיין מיינט ביאינג עיבל טו ריקאנסטראקט, אוודאי מען דארף נישט ווייל עס איז שוין דא, בסדר, דארף מען נאכדעם דא פשוט פרטים וואס מען דארף מעיין זיין צו מען טוישט יא צו מען טוישט נישט, באט דארף מען זיך געבן א נסבער די בעיסיק איידיע, ענד דעט איז עקשעלי עקסטרעמלי דאס איז דער יוטש חידוש אויף די הייליגע רמב ם, יעצט דער חידוש קומט מיט זייער אסאך קעוויעטס, אקעי, דזשאסט קאוז דאס איז דזשאסט די אנטאלאג'י, די בעיסיק וועי האו איט ווארקס, נאו אוו כ'דארף צולייגן אביסל צו די בעיסיק אנטאלאג'י, אקעי, און בהקדם אזוי, ווייל לאמיר צוריק גיין צו דאס וואס מ'האט פריער געזאגט אז ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו טראכטן וועגן אמת, וויאזוי צו טראכטן וועגן גוטסקייט אדער וועגן אמת, אמת פון פון די פאקט, אמת פון מאראל, דער איז טו וועיס אוו טינקן אבאוט איט, וואן איז דעט איט העז טו קאם פראם סאמוועיר ענד גאו טו יו, און די סעקאנד וואן איז דעט איט קען גאו פראם זירא טו וואן, רייט? דאס איז די דרך הרעוועלעשאן און די דרך הפיליזאפיע. יא, יעצט דארפסטו פארשטיין אז פיליזאפיש זענען די טעאלאגן גערעכט. פיליזאפיש איז די דרך הטעאלאגיע ריכטיג. נישט נאר ס'איז ריכטיג, נאר די איינציגסטע וועג וויאזוי מ'קען האבן זיכערקייט, מיט אנדערע ווערטער וואס מ'קען עכט וויסן אמת'דיג, איז מ'באקומט אן פון פיליזאפיע צו טעאלאגיע. דאס איז נישט קיין ווארט וואס איך זאג, דאס שטייט אין די ריפאבליק בוק סיקס בפירוש און באריכות.

מלמטה למעלה מיינט, אז איך זעה פאר סאך זאכן אויף די וועלט, יא, עס איז דא טישן, עס איז דא בענקלעך, און איך הייב אן צו זען, עס איז דא ביימער, עס איז דא, איך הייב אן צו פארשטיין, וואס, וואס נעמט צוזאם די אלע זאכן, און וואס די, וואס, וואס איז גורם פאר אלע גראז צו זיין די זעלבע גראז, אין א געוויסע זין איך מאך פון אסאך איינס, באט דאס איז נאך א, נאך א, נישט די וויכטיגע נקודה יעצט, די ווארט איז איך הייב אן פון נישט וויסן, איך זעה, איך. כ'האב אף קאורס איי סי, כ'האב חושים, כ'האב עקספיריענסעס מיט אלע מיני אזעלכע זאכן, און צוביסלעך הייב איך אן צו וויסן, רייט? אנדערע ווערטער איך גיי פון די עפעקט צו די קאוז, רייט? ווייל וויסן מיינט אלעמאל, דארפסטו פארשטיין, ווען איך זאג איך גיי פון נישט וויסן צו וויסן, מיין איך צו זאגן איך גיי פון א זאך וואס מאכט נישט קיין סענס צו א זאך וואס מאכט יא סענס, רייט? ווען איינער גייט אין א וואלד און ער זעט א דזשאנגל מאכט נישט קיין סענס וואס איז די דזשאנגל אז ער לערנט ער הייבט אן ער נעמט צונעמט ער מאכט ער קעטעגארייזד לייגט אלע ביימער אין איין אין איין באקס און אלע גראז אין איין באקס און אלע טייג איז נאך א באקס הייבט אן צו זעהן רייט און וואס הייבט ער אן צו זעהן בעצם נישט סתם אז עס איז מסודר הייבט אן צו זעהן וואס איז גורם צו די סדר רייט דעס איז א ריעל סייענס א טרו סייענס אקארדינג טו פלעיטאו פאר שור נישט אפשר אקארדינג טו היינטיגע סייענס אבער טרו סייענס מיינט וויסן די פארוואס רייט פארוואס זענען די לייבן אזוי? און פארוואס זענען אלע לייבן, אויף ליסט, פארוואס זענען אלע לייבן אזוי ענליך? אה, ווייל זענען אלע לייבן. סאו דו ווייסט די פארוואס. ווי איז די פארוואס? מען קען מען קען עס נאר זען אין שכל, מען קען נישט זען די לייב, די אלע לייבן, באט על כל פנים, דאס איז די ריזען פארוואס די דזשאנגל זעט אזוי אויס. און אזוי ווייטער, רייט? אין אנדערע ווערטער, דאס וואס אונז גייען, יא, יעצט טראכט, טראכט נאר אויף די נקודה, אז אונז גייען אלעמאל פון נישט וויסן צו וויסן, וויטש אנאדער ווארד פאר דעט איז גאוינג פראם עפעקט טו קאוז. רייט? פון די מסיבה, פון די אלל צו די עילה, רייט? אונז גייען פון די זאך וואס איז די נגרם צו די זאך וואס איז די גורם, רייט? אונז זעה, איך זעה א טיר מאכט זיך אויף, בין איך חוקר איינער האט עס געעפנט? גיב איך אן צו די מענטש האט עס געעפנט אדער צו די ווינט האט עס געעפנט, רייט? נאו איף יו טינק אבאוט איט דיס איז פאנדאמענטלי ווארקינג בעקווארדס, רייט? איטס אבסט נאט עקטשעלי האו די ווארלד ווארקס, איטס האו יומענס לערנינג ווארקס, און אונז האבן א גרויסע חידוש אז מענטשן קענען לערנען, אבער די לערנען אליינס מיינט פארשטיין אז עקטשעלי די טינג איז די אפאזיט, רייט? ווייל ס'איז נישט אמת אז די די לייק סא לייק יו נאו דערס דער האס סאמאן דעט סעיז דעט די ניו יארק טיימס נאר האט די ניו יארק טיימס ראייט ארטיקלס אז אסאך מאל זעהן זיי אז ס'רעגנט און די גאס איז נאס זאגן זיי וועט סטריטס קאוז רעין יא אזוי ארבעט סייענס עקשלי נאט א דזשאוק יו סי די סטריט איז וועט קאם סא נעקסט סטעפ איז די רעין רייט סא געמאכט מיט רעגן ס'איז אין די וואלקן רייט באט אויב די ביסט א טיפש מיינסטע אז וויבאלד מסדר הלימוד איז אזוי איז דעטס די טרו סדר די ארדער אוו נעיטשער די טרו סדר אוו די ווארלד רייט די סטריט איז וועט דעטס וואט מעיד איט רעין רייט דערווייל די גאנצע איידיע פון סייענס איז אז דעיס דיסקאווערט די עקטשועל אפאזיט סייד רייט אז די רעגן האט געמאכט די גאסן זיין נאס אדער די בוים האט געמאכט אלע ביימער און אזוי ווייטער רייט סאו נאו ווי טינק אבאוט איט און די האול טינג אוו גאוינג דאון אפ דאון פראם באטאם אפ רייט פון גאוינג פראם נאט נאוינג טו נאוינג איז אין ארדער טו בי עיבל טו עפטערווארדס גאו פראם נאוינג טו נאט נאוינג רייט אין אנדערע ווערטער פלעיטא זאגט אז אלע אמונה דחקירא איז כדי אנצוקומען צו אמונה פשוטה ווייל וואס מיינט אמונה פשוטה אמונה פשוטה מיינט דער אייבערשטער עקזיסט און ער ווייסט און ער איז דיך מסביר דאס איז אויך וואס די אלע פילאזאפן ווילן אנקומען, און פאר זיי קומען דארט אן האבן זיי זיך גארנישט מסביר געווען, קאוז אין די ענד אוו די דעי, ענד די וועי פלעיטא איז עקספלעינט באריכות, יו העוו טו ענד אפ וויט א, ווי קען דא א לאט אוו הייפאטעסיס, אין אדער ווארדס טינגס דעט ווי דאנט נאו, ווי טרייאינג טו פראוו, באט אין די ענד, אונז דארפן דאך אלעס זאל מאכן סענס, סאו דארף זיין אז די אויף פירסט פרינסיפעל דער איז אן הייפאטעטיקעל, דעטס פלעיטא'ס לענגווידזש, עס דארף זיין אז די קאוז פון אלעס, רייט, די קאוז, עט סאם פוינט גייט די קאוז סטאפן, ווייל דעטס האו ווי געט א גאד, אין אנאדער קעיס, אין אדער ווארדס, באט איווען אין די, ביפאר דעט, די קאוז איז עט ליסט אן דיס ווארלד איז סטראנגער, איז מאר בעיסיק, ענד איטס נאט עקספלעינד ביי די עפעקט, איט עקספלעינס די עפעקט, רייט? נישט פשט אז מיין הוכחה וואכט א גאט, רייט? די פיליזאפישע שאך מענטשן וואס לייגן אראפ דרך החקירה, איטס מעיקס איט סאונד לייק מיי פרוף איז גאנא קריעיט גאד, דעט איז טרו אין מיי מיינד, רייט? גיי טרעפן א פרוף, גיי לערן די וועלט, פון דעם גיי איך מבשרי אחזה לעמי, קרא שמך, גיי זעהן די וועלט, גיי איך זעהן גאט. אבער די אמת איז אז גאט האט געמאכט די וועלט, רייט? דעטס די האול פוינט אוו מיי גאוינג אפסייד דאון, גאוינג אפווארדס, טו גאו בי עיבל טו גאו דאונווארדס אפטערווארדס, אנד דעטס די אנלי טיים איים גאנא העוו טרו נאלעדזש, קאז נאלעדזש מיענס נאוינג האו טינגס אר, רייט? נאט נאוינג האו ווי לערן טינגס, האו טינגס אר, און האו טינגס אר איז אלוועיס דעט סערטענטי קריעטס דאוט, אנד נאט דעט דאוט קריעטס סערטענטי, רייט? אדער דעט די מאר בעיסיק טינגס קריעט די פעקטס, שטימט? סאו ממילא, יעצט נאו יו אנדערסטענד סאמטינג ווערי אינטערעסטינג. סערטענטי קריעטס דאוט? יא, קאוז טינגס אזוי ווי אונז האבן גערעדט וועגן אמונה אילומות, יעדע ספעסיפיק גראז איז א ספק, ווייל ס'מוז נישט עקזיסטן, און ס'האט קוים א עקזיסטענס, און ס'דרייט זיך, אבער סך הכל פון צוזאמנעמען אלע גראז יו פיגור אוט וואטס די משותף, וואס מאכט א גראז א גראז, און דעטס מאר סערטען, מאר קלעיר, מאר טרו, מאר אנטשעינדזשינג דען די רעסט. סאו אונז לעבן אין עולם הספק, און מ'ווייסט נישט אלע זאכן. עקזעקטלי, אונזער לימוד איז מספק אל אוודאי.

אויף קאורס ווען יו גאו דיס האול דירעקט וועי איטס נאט א מינע פשיטא אין די סענס אין די וואלגער סענס וואס אונז זאגן ווייל דו ווייסט נישט דו ווייסט יא פארקערט אבער ס'איז ס'איז די ס'האט די קלארקייט פון טאפ דאון ס'איז נישט אפשר ס'איז נישט אפשר ווייל דאס איז דאך די פראבלעם וואס די בני סאסקע וואס אלע אידן וואס האבן דרוגות אויף חקירה האבן אז אלעס איז געבויט אויף ספק קומט אויס אז ס'איז בכלל נאר א ספק און א רוב

יא, ווייל ווייל די ענדס איז נישט געבויט אויף דאוט, ס'איז נישט געבויט אויף רעטאריק, אויף דיאלעקטיק, איט ביקאמס אנדיאלעקטיקל אין די ענד, ווען מ'קומט צוריק אראפ,
ס'ווערט אזוי איז, נישט אזוי איז, ס'ווערט א מנין לעומס, ס'ווערט קלער, יא, איטס מאר קלער, און אלסא קלער מיענס די אפאזיט אוו די דרך הפיליזאפיע, דרך הפיליזאפיע איז אז אונז ווייסן נישט, און אונז פרובירן צו גיין. עס איז גייען זיין אזוי גוט אז די גאול, דאס איז די גאול, איך האב נישט געזאגט, איך בין מסכים, איך בין מסכים. עס איז דא טיפערע פראבלעמס, באט נישט קיין חילוק, לאמיר בלייבן אזוי, אין הכי נמי, דאס איז, איך בין מסביר פארוואס, עס איז דא טיפערע פראבלעמס אבער לאמיר זיי סקיפן, די פוינט איז אז אלעמאל קומט מען אן, דארף מען אנקומען צו דארט ווי אין א סערטען זין, אפילו די נישט אין די אמת'דיגע זין ווייל זיי זענען נישט אנגעקומען דארט, די פשוט'ע אידן זענען געווען אלע גאנצע צייט. אין אנדערע ווערטער די סטראקטשער וואס זיי לערנען, זיי לערנען טאפ דאון, דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, נישט פון די וועלט זעט מען דער אייבערשטער, איי דאס איז דאך די שאלה, וויאזוי לערנט מען אמונה? א פולע פילאזאף אויף וואס דארף מען זאגן די וועלט, פון די וועלט זעט מען דער אייבערשטער, סאו די ווארלד איז פירסט און דען דער אייבערשטער. און די פשוטע אידן זאגן דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט און נישט נאכדעם האט מען געזאגט אז דא אייבערשטער. און דעטס טרו. און יא? ס'איז די וועג אראפ, און מ'דארף גיין די וועג אראפ, אנישט ווייסט מען נאכנישט. קאוז אדערווייז יור קאנפיוזד ענד יו ריעלי טינק דעט אלל יומען נאלעדזש איז בעיסד אן דאוט, ענד איף איטס בעיסד אן איט, אין די סענס אוו ביאינג בעיסד, בעיסד איז אלעמאל שטערקער, און איף איטס בעיסד איז דאוט, דען קל וחומר אז די שפיץ איז דאוט. ניין. ס'איז נישט עכט אזוי. רייט? עטליעסט מ'דארף אנקומען צו די סטעפ, אויב איף דער וואלט בי א קאמפליט סייענס, יו וואלד נאו דעט איטס נאט לייק דיס. מעיבי ווי דאנט האוו א קאמפליט סייענס באט איף דער וואלט בי א קאמפליט סייענס אוו עווריטינג איט וואלט ענד אפ בינג די אפאזיט. ניין איך זאג אז אז די ענד מוז זיין אזוי סאיז מיר נישט קלאר אויב עני וואן איז נאכנישט אנגעקומען דארט אפשר משה רבינו

אין אדער ווארדס די קאנפליקט וואס דו זאגסט די משה רבינו האט זיכער געזאגט די תורה בדרך מלמעלה למטה אפילו די רמב ם איך מיין אפשר ביי סיקרעטלי וואס אונז ווייסן נישט צווישן די שורות שטייט אנדערע זאכן אבער בנגלה שטייט זיכער אין תורה אזוי איז טיעטס אזוי יעדער איינער איז מודה אז די תורה די מסורה ארבעט בדרך טאפ דאון דעטס האו עווען די רמב ם הימסעלף איז מודה דעט דעטס האו איט ווארקס ער קלעימט נישט אפילו אנדערש. קומט די רמב ם און זאגט ניין מען דארף גיין בדרך הפילאזאפיע, סאו פרעגן אלע אידן האלא דו גייסט קעגן די תורה, דו כאפסט די קש, דאס איז דאך די בעיסיק קשיא וואס סיי די פרומע סיי די פרייע האבן, די רמב ם גייט אין די אפאזיט וועג ווי די תורה, די תורה אסומט אז מען ווייסט און אונז זאגן דיך, און די רמב ם די מחוצף זאגט אז מען ווייסט נישט, ווערט דיך געגעבן די רעכט נישט צו וויסן, שטייט שוין אין חומש. רייט? גורט האט געמאכט אזא דיקע ספר משנה תורה. ניין איך רעד פון משה רבינו אליינס, יא. די רמב ם האט אויך געשריבן אסאך ספרים אין די וועג, כ'בין מסכים. ועל כל פנים, אויב מ'לערנט מורה נבוכים, מורה נבוכים גייט אין די בעקווארדס וועג, דעמאלטס איז זעהט עס אויס א סתירה, אזוי ווי זאגט משנה תורה עקשעלי איז א דאגמעטיק בוק, ס'זאגט ס'הייבט אן פון גאט און ס'ענדיגט זיך ביי די מצוות, ס'הייבט זיך נישט אן פון פון הוכחה, ס'זאגט אביסל הוכחות באט ס'זיכער הייבט אן, ער זאגט זאכן אין א וועג וואס כאילו מ'קען עס לערנען בדרך אמונה פשוטה, בדרך קבלה. רייט? און סאיז א סתירה וועלכע ביסטו? דאט די סתירה אנלי עקזיסט איף יו נעווער אנדערסטוד וואט פילאסעפי איז סופאוזד טו בי דואינג און האו איטס סופאוזד טו ווארק און יו אימעדזשינינג דאט איז כאילו דאס מחלוקת סאיז דא נאראנים וואס גלייבן וואס מזאגט זיי און סאיז דא חכמים וואס גלייבן נישט וואס מזאגט זיי דאס איז א ווערי ביוטיפול ענלייטענמענט סטארי באט דאט וואס נאט די רמב ם'ס סטארי. איז א טרו סטארי אלסא, זאגסט אז די מענטשן, אבער די רמב ם'ס סטארי נעווער, זיי נעווער איווען אינווענטעד דיס קאנצעפט און היס דעיס, היס סטארי וואס אלוועיס אז ס'איז דא א אמת, ס'איז דא א וועג וויאזוי זאכן זענען, אונז זענען נישט דארט, און אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי זענען יא דארט, ווי זיי זענען אנגעקומען דארט, דעטס אנאדער קוועשן, פראבעבלי די בעסט וועי טו געט דעיר איז טו גאו די האול וועי, מעיבי דער איז סאם וועיס טו סקיפ, מעיבי דער קען פשוט בי א נס, פראבעבלי נאט, האופפולי נאט, האופפולי משה רבינו דידנט דו עניטינג בדרך נס, קאז דעט וואלט רואין עווריטינג, באט דאס איז נישט אונזער שמועס. ועל כּל פּנים, איף סאָמאָן עקשעלי געסט טו דע טאָפּ, נאַו, סינס איטס יוספול טו טיטש פּיפּל, איווען ווען יו דאָנט טיטש טעיק דעם דע האָל וועי, איטס עקשעלי ווערי ווערי האַרד, אָר מעיבי אימפּאַסיבל טו טיטש פּיפּל אין דע באַטאָם-אָפּ וועי, טיטשינג איז ביי דעפינישאָן אַ טאָפּ דאַון עקטיוויטי, סאָו דערפאָר וויר גאָינג טו טיטש איט יו אין אַ סימפּל וועי, און איך אַליינס גיי אַזוי אויסלערנען, אַפילו איך אַליינס ווען איך גיי לערנען עפּעס אַ נייע טיפע זאַך, איך אויסגעפונען אַז דער אייבערשטער האָט נישט קיין גוף, עס שטייט נישט אין דער גמרא, גיי איך דיך עס אויסלערנען בתור אמונה פּשוטה, ווייל וואָס אַזוי לערנט מען אויס? און דאס וואס די תורה לערנט אזוי אויס איז נישט אפילו א ס הייבט נישט אן צו זיין א סתירה, איטס נעסעסערילי דעטס האו נאלעדזש אלל נאלעדזש איז ווארק, און דעטס וואי די גאנצע קשיא צי די רמב ם איז א טעאלאג אדער פיליזאף הייבט דאך נישט אן, ווייל א פיליזאף איז מיינט א בעל תשובה און א טעאלאג איז א צדיק גמור, און די אלע אידן דארפן קודם זיין בעל תשובה און נאכדעם צדיקים גמורים. אלע מענטשן, נישט נאר אלע אידן.

לייק איי סעד איטס אלסא אן אולד מחלוקת ריעלי ביטווין די דיפרענט פיפל. אקעי יעצט וואס וויל איך פון די גאנצע זאך? פון א סאך זאכן אבער וואס איך וויל איז אזוי וואס איך וויל בתור הקדמה צו צו די סיריס אדער די שיעור איז אזוי אז דער רמבם כדרכו אין אלע אין אלע פלעצער ווי ווי ער זאגט זאכן כמעט אלע פלעצער, כמעט אינקלודינג מורה נבוכים, נישט אינגאנצן אבער כמעט, רעדט ער פון זיינע מסקנות. דאס איז די דעטע פון די רמב ם עז א טיטשער, און לייק איי סעד, איטס ווערי ווערי הארד פאר א טיטשער טו עניטינג עלס. איי דאנט נאו אלמאסט עניוואן, עקטשעלי איי דאנט נאו עניוואן, דעט מענעדזשעס טו טיטש פיפל עקטשעלי. אויב ער וואלט עס ווען אראפגעלייגט באופן ס'איז א דיין ווען וואלט עס אפשר געווען אנדערש. אפשר און אפשר נישט. ס'זעט אויס געטרייט און ס'האט נישט געהארבעט. ספר הבאר שטייט אזוי. אמר הרב לתלמידיו, ליסן די ספר הבאר. אמר הרב לתלמידיו. ענק ווייסן אז עס איז דא צען ספירות מלמעלה למטה און מלמטה למעלה. אמרי לו תלמידי. מלמעלה למטה ווייסן אונז, מלמטה למעלה ווי נעווער הערד אף. דאס איז א ביוטיפול סטעיטמענט, די רמק האט אסאך תורות וועגן דעם, אבער ער זאגט אזא פשוטע זאך, די רבי האט אונז א גאנצע צייט אויס לערנט מען מעלה מטה, ס'איז דא קיסר חכמה, אזוי גייט עס עכט, אונז האבן קיינמאל נישט געהערט פון דיך די אנדערע וועג, די תירוץ איז די וועג דארפן ענק, דאס איז די דרך פון די תלמידים, דאס דארפן ענק אליינס אויספיגערן, איך קען ענק נישט אויס לערנען דאס, אזוי שטייט דארט, אמאל האט ער ענפערט עפעס א תשובה, האט אים געזאגט איך דענק נישט, אזוי שטייט אין ספר הבאר, איטס עקטשעלי ווערי עקסטרעמלי הארד, פאר מעני ריזענס, סאם אוו דעם אר סייקאלאדזשיקעל, ביקאוז אוו די וועי דעט פיפעל ווארק, און סאם אוו דעם אר עסענשעל איי טינק פאר די וועי דעט נאלעדזש ווארקס. איטס עקסטרימלי הארד, זיכער זיכער ביקסאף, בעל פה, די עיקר לערנען בעל פה איז געמאכט צו טוהן דעס, אבער אויך רוב מענטשען טוהן עס נישט ווייל אונז לערנען בעל פה ביקסאף, וויטש איז לכאורה מתוך הכסאף, וויטש איז נישט, עס הייסט נישט לערנען בעל פה, בעל פה מיינט אן ספרים רייט? לערן די משנה פאר די קומסט אריין אין בית מדרש, יעצט גיי מאכן גמרא, באט אונז לערנען די גמרא, סאו דארף מען מאכן גמרא אויף די גמרא, בקיצור, ענד אוו סטאף, ענד איטס אלסאו עקסטרימלי הארד, ביקאוז. מאסט פיפל לייק פלעי דאוס געים, למשל מאסט פיפל דאנט לייק גאוינג, מאסט צדיקים דאנט לייק גאוינג בעק טו גיהנום אפטער דעי ווענט טרו איט, דעטס וויי דערס אלל די סטאריס אויף די צדיקים וואס דארפן דורך גיין די גיהנום פאר זיי קענען אונטער צו גן עדן, איטס א ביג טינג, איטס עקטשעלי טרו, יו העוו טו דא דעט איף יור ריעל צדיק, אר באדיוויסטא אין די בודהיסט לענגווידזש, אר וואטעווער, אלמאסט עווערי טרעדישאן העז דיס קאנצעפט אויף א צדיק. העווינג טו ביקאם בעק א רשע אין ארדער טו העלפ עוועריוואן עלס, אדער לייק די חסידים זאגן, די רבי דארף האבן נפילות כדי צו העלפן די תלמידים, וכדו' וכו' וכו', באט דעטס עקשעלי ען עקסטרימלי הארד טינג טו דו, און וועני זייער ווייניג מענטשן זענען מצליח דאס צו טון. יא, בקיצור. און דאס מיינט אז די רמב ם אלעמאל, כמעט אלעמאל, אינקלודינג ווען הי ספיקס פיליסאפיקלי כאילו ער זאגט פיליסאפישע מושגים, זאגט ער זיי אז אזוי זענען זיי. און די אמת אז טוט ער אזוי אין הלכה אויך, רייט? און דאס מאכט א ריזיגע פראבלעם פאר מיך וואס איך לערן אויס אביסל רמב ם און אנדערע ספרים אויך, אז כמעט אלע קיין איינער פון זיי לאזט אונז נישט וויסן וואס פארוואס וואס די פוינט פון דיס האול טינג, ניין וואס די פוינט? פארוואס, די פארוואס, די קאוז, וואס מאכט די זאכן זיין אזוי אז כ'קען לערנען הלכות דעות, אין הלכות דעות שטייט אז ס'איז א מצוה פאר יעדע איד צו האבן דעות פון מצוות און אזוי ווייטער, און מ'קען זאגן אסאך. שיעורים אויף שיטת הרמב ם בענין דרך העמיצה און אהער און אהין, אנד איטס אלל גאנע בי אמונה פשוטה, רייט? איטס אלל גאנע בי אז דער רמב ם האלט אזוי און דער רמב ם זאגט אזוי, מסתמא ווייסט ער וואס ער רעדט, אנד איטס טרו, מסתמא ווייסט ער, אבער איטס נאט גאוינג טו העלפ אס אנדערסטענד עניטינג, אנד דיס אלסא מינס דעט ווען ווי גאו אוטסייד אוו די רמב ם ווי דאנט עקשעלי, מאוסט אוו אס דאנט ליוו אין רמב ם, ווי ליוו אין בארא פארק אר סאמווער לייק דעט, אנד דארט, אין בארא פארק איז ווייסט ער ווי, יא ווי איז בארא פארק? אין ברוקלין, און ווי איז ברוקלין? ניו יארק נישט? יא, זייער גוט.
און ניו יארק איז אין די יונייטעד סטעיטס אוו טו טאוזענד טווענטי פאר, און דאס מיינט אז קיינער וואוינט נישט עכט אין א חסידישע געגנט. ס'דאך א פרט איז בטל על הכלל. וויאזוי קען איך דאס זעהן? אז מ'קען רעדן מיט די גרעסטע חסידישע אידן, און זייערע מאוסט בעיסיק קעטעגאריס אוו טאט אר פראם די ניו יארק טיימס, נאט פראם די רמב ם. נאכדעם לערנט ער עס אריין אין די רמב ם, ווייל ער האט נישט קיין אנדערע כלים צו לערנען רמב ם מיט. שטימט? איך ווייס נישט די דרשה מיינע נאכנישט. שיין. יא, און דערפאר ווען אונז זאגן איך זאג אסאך זאכן און קומט יואלי און זאגט ער ווער זאגט? און איז אלעמאל גערעכט, ווייל ווער זאגט? דער רמב ם זאגט, שיין סאו ער זאגט. לעת עתה גייט נישט דער אנדערע יואלי. ווער זאגט ער האט געזאגט? און עס איז א גוטע טענה. אנד עקשעלי דא די אדער וועי איז ווערי הארד אנד טעיקס א ווערי לאנג טיים. ביקאוז יו העוו טו גאו ווערי סלאולי, און אונז אלע ווייסן אסאך צופיל זאכן, און אונז ברעגן שוין מקורות און סברות און זאכן, באט כדי צו טון וואס די וואס כדי צו פארשטיין אפילו איין ווארט דארף מען עס לערנען, מען דארף עס לערנען בדרך גמרא, בדרך אזוי ווי די רמבם זאגט אז תלמוד איז טייטש צו וויסן די פארוואס פון די הלכות, יא די רמבם שרייבט נישט כמעט קיינמאל קיין תלמוד, תלמוד אין די סענס פון אנדערסטענדינג איבן די הלכה און כל שכן אפילו נישט די אגדה וואס ער איז מסביר אסאך מאל. סאו וועגן דעם מיין פראפאזישן פאר מיי האול לייף איז טו טיטש דיס טינגס, טו לערנען די זאכן, אבער פרובירן צו גיין גענוג סלאו, און לערנען גענוג אנדערע ספרים, און טראכטן גענוג, אז מ'זאל קענען אויך וויסן די פארוואס פון זיי. און דאס איז נישט בדרך, נישט ווייל אונז טראסטן נישט די רמב ם, נאר ווייל די תלמידים האבן געזאגט פאר די רבי אז זיי דארפן, די רבי האט געזאגט אז זיי דארפן גיין מלמטה למעלה. אנד די אינטערעסטינג טינג איז דעט די רמב ם מאוסט אוו די טינג טאטס דעט הי העז הי סטאל אר קאפיעד אר טרענספארמד פראם פריוויעס בוקס און יענע בוקס עט ליעסט די ארידזשינעל וואנס אוו דעם די גריק וואנס די אראביק וואנס אר ערעדי מאטש מאר דאגמעטיק אבער די גריק וואנס האבן געארבעט זייער שווער אויף צו זיין מסביר זיי זאכן פון אלף פון זיראו פון גארנישט.

זאלסט קענען קפלען די רמבם'ס הקדמה. די רמבם האט געשריבן א פירוש אויף פרקי אבות. שטייט דארט אזוי, שטייט דארט אזוי. קומסט עס לערנען. אין זיס שטייט שמונה פרקים, רייט? ניין, שמונה פרקים האט אליינס א הקדמה. שטייט אזוי, איי וואנטעד טו ברינג איט טו יו, איך האב געזאגט איך גיי לערנען די שטיקל, באט דא שטייט אזוי, שטייט אסאך זאכן, אבער שטייט אזוי. ווי איז עס? זאגט די רמבם אזוי. כבר יעדני, איך איך איך סקיפ אפאר זאכן וואס איז נישט נוגע פאר דעם. איך האב שוין געזאגט אפאר מאל אז איך אז מען גייט רעדן אין פרקי אבות זייער וויכטיגע זייער יוספול זאכן. און מען גייט אויך מאריך זיין אביסל. אין פרק אבות, פארוואס? זאג דער רמב ם פארוואס? וואס גיי איך איך ס'פאסט נישט, דו ווייסט אז די לומדים שרייבן נישט קיין פרקים אויף פרק אבות, איך האב נישט געזען אז די גרויסע רשיבות זאלן שרייבן פרקים אויף פרק אבות, ווייל ס'פאסט נישט, ס'איז א פשוטע מסכת, ס'איז געמאכט פאר ווייבער און קינדער. זאגט דער רמב ם אזוי, ס'זעהט טאקע אויס אזוי, תראה מי ועירה, ס'זעהט אויס אז פרק אבות איז כמעט דארף נישט קיין פירוש, יעדער איינער וואס קען דאס הקדמה לערנט מסכת אבות, ס'איז נאט אוט, ס'איז די וואליום ביפאר דעט, און דארף ברענגן. איך וואלט געהאט צייט וואלט איך ארויסגעפינט די שטיק. הכוונה ער זאגט אז עס זעהט אויס קלאר, עס זעהט אויס איינער צריך ביעור, יעדער איינער וואס קען לשון הקודש קען ליינען פרק אבות, און אפשר אפילו ווער ס'קען נישט, זייער גרינג לשון הקודש, אזוי ווי די משנה, און אויך קל להבין, יא? זעהט אויס אז ס'גרינג צו פארשטיין, דארף נישט קיין פירושים, אבער זאגט דער רמב ם אזוי, צוויי זאכן, למעשה, ס'איז טאקע עס זעהט אויס אזוי, אבער איך וועל דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך. ס'איז זייער גרינג צו פארשטיין אבער ס'איז זייער שווער צו טוהן. וועיט, דאס איז נישט גוט מארגן, הער אויס. און ביי די וועי, ער זאגט נישט פאר יעדע איינער, על כל בני אדם. ס'דא מענטשן וואס איז אפשר גרינג צו טוהן, נישט פאר אלע מענטשן. סאם פיפל פיינד איט הארד טו דו פערקאוועס. אקעי, נאמבער וואן. נאמבער טו. איז נישט עכט מובן, ס'דא אסאך זאכן וואס זענען נישט קלאר, בלי פירוש מסביר, ס'דא אסאך זאכן וואס שטייען אין פרק אבות וואס דארפן יא א פירוש, דו מיינסט אז ס'דארף נישט קיין פירוש, אבער מאכסט א מיסטעיק, סאו יו העוו טו מיסטעיקס אר טו טינגס, זעט דיך אויס גרינג צו טוהן אדער גרינג צו פארשטיין, ס'איז נישט עקשלי גרינג צו פארשטיין ווייל ס'איז נישט גרינג צו טוהן, צווייטנס איז דא זאכן וואס זעט דיך אויס פשוט און זענען נישט פשוט, וואס דארפן א גרויסן פירוש. אזוי זאגט ער. יעצט וואס וואס איז די ערשטע זאך וואס דאס מיינט? וואס דאס מיינט איז א זייער א פשוטע זאך.

איך איך די קלעימסט אז די ווייסט וואס ער מיינט און די קענסט עס נאר נישט טוהן איך קלעים אז איך ווייס נישט וואס ער מיינט אויך נישט ווייל איך קען עס נישט טוהן נאו יו האוו טו רימעמבער א ווערי סימפעל טינג איז עס שווער צו בויען א עירפלעין? I'm promise it's very easy to talk about very easy airplane is a zach with wings was me get a drink the pedal and se fleet arof סאו איז איט, איי קען טאלק וויט יו, אלע מיינע קינדער רעדן וועגן דעם, איך מאך עס ווען ער וויל נישט עסן סאפער, פירט אריין א עירפלעין אין זיין דאס, עמעיזינג איי קען איווען מעיק די נויז פון איט. אמת? איך קען מאכן איינס? ניין. ס'איז גרינג צו מאכן?
איי מין, צוואנציג דאלער א שעה, מענטשן מאכן. איים זשאסט גיווינג יו אן עקזעמפל, ביקאוז יו אר סעיאינג סאמטינג א קלישעי, ס'איז גרינג צו זאגן. לאמיר נעמען א פשוטע דוגמא פון א זאך. וועל, איז עס גרינג? וועל, פאר סאמאן לייק מי איטס נאט אנלי הארד, איטס אימפאסיבל. סאו איי העוו נאו קלו האו טו דו איט. אמת? כ'האב נישט קיין אהנונג. איך ווייס גארנישט וועגן בויען ערעפלעינס. ס'איז זייער, נאו, ענד איי דאנט, איים דזשאסט טראואינג יו דאט ווען יו סעי ס'איז גרינג צו רעדן, יוזשעלי יו דאנט נאו איידיע וואט יור טאלקינג אבאוט אידער. אוודאי איך ווייס וואס אן ערעפלעין איז, דעט דאזענט עקשעלי מין איי נאו האו טו מעיק אן ערעפלעין, רייט? סאו איי דאנט נאו, יו פריטענד טו נאו בייקאז יו נאו לייק די ריזאלט אין די מאוסט דזשענעראל טערמס. כ'ווייס נישט, כ'ווייס אז מ'דרוקט די פעדל, ביי די וועי, כ'בין זיכער אז, נישט זיכער, ס'דא אסאך זאכן מער וואס מ'דארף טון, עטליסט אין א היינטיגע ערעפלעין פארן ארויפפארן חוץ פון דרוקן עפעס א באטן, רייט?

יו נאו וויי? קאוז נאובאדי נאו האו טו מעיק איט. באט אפטערווארדס סאמאן פיגערד אוט די בעיסיק וועיס און בעיסיק פרינסיפעלס. איטס עקטשעלי נאט הארד. ס'איז דא א חכמה צו לערנען. מ'דארף לערנען וואס זענען די בעיסיק רולס, וואטעווער די פיזיקס און וואטעווער די העלעקטעראדינאמיקס אר. יו גאו טו סקול, זיי טיטש יו. איטס נאט הארד. דאס איז א לאט אוו דיטעילס, א לאט אוו ווארק, און אויף הייערן מענטשן. נאט הארד אין אין עני אנאליזש וועי טו די וועי יו סעי. איך ווייס וואס מיינט האבן גוטע מידות, ס'איז אבער שווער. נאו שייכות.

שווער צו טון, מאוסט מענטשן זענען נישט מצליח. זיי געס מאוסט מענטשן, מאוסט מענטשן, אבער פארוואס זענען זיי נישט מצליח? ווייל זיי ווייסן נישט. מאוסט מענטשן האבן געטרייט צו בויען פלענס פאר טויזנטער יארן, און געשטאנען אויף די שפיץ פירמידל, מ'האט ארויף געטאנצן, און מ'איז אראפגעפאלן, אמת? זיי האבן אויך געזאגט מ'דארף טיי אביסל רחמנות האבן, מ'ווייסט נישט, מ'דארף נישט, מ'דארף נאר אויסגעפינען וואס מ'דארף טון. דער סאם בעיס סימפל פרינציפעלס, איטס עקטשעלי סימפל. נאו אף קאורס טו עקשעלי דו איט, אזויווי מ'דארף נישט וויצן, מ'דארף הייערן אסאך מענטשן, און מ'מוז ארבעטן, מ'דארף טון אסאך פרטים, אבער איטס סאם בעיסיק פרינסיפעל דעט וואנס איטס פיגערד אוט, וואנס יו נאו איט, איטס עקשעלי איזי, איזי דאזענט מין יו קען ליי אן יור קאוטש, יו סטיל גאטע פוט די אינוועסטמענט, יו העוו טו טאלק וויט די עף עי עי, און וואטעווער, זיי זאלן נישט אראפפעלן די טירן אינמיטן פארן, אסאך זאכן, אבער למעשה איטס איזי, רייט? נאובאדי קלעימס דעט איטס הארד, איטס נאו וועי אנאלאגעס טו וואט יו קלעימד, אין אדער ווארדס יו קלעימד

ס'איז זייער מסתבר אז זיי ווייסן נישט עכט וואס זיי רעדן וועגן. פארוואס? ביקאוז נאו לעטס איווען סעי דעט יו דו נאו אין סאם סענס יו עקשעלי דאנט נאו. באט לעטס איווען סעי יו דו נאו. יו העוו טו אנדערסטענד וואס איז די עווערי חכמה האזט א דעפענישן רייט? וואט איז די חכמה אויף מעיקינג פלענס? איטס נאט נאוינג וואט א עירפלעין איז רייט? ביקאוז אלעקסענדער די גרעיט ניו וואט א עירפלעין איז. איטס סאמטינג דעט פלייס. טענק יו ווערי מאטש. דעטס מיינט נישט וויסן רייט? וואס ס'מיינט וויסן איז וויסן ווי אז די די האו איז בעיסיקלי וואט וויר לוקינג פאר רייט? וואט דו יו דו טו געט א טינג טו פליי. שטימט? דעטס נאט א בירד, בירדס פליי, נאבאדי נאוס האו, איי מין, מעיבי נאו ווי נאו, באט דעי דידנט נאו, סאם האו דעי פליי, איטס אבוויעסלי פאסיבל, ווי דזשאסט דאנט נאו וואט טו דו, רייט? זייער גוט, ס'איז נישט פאסיבל פאר פאר זיי עפעס דאס וואס ער זאגט, אבער א עירפלעין קען יא, א שיף קען נישט פליען, א עירפלעין קען פליען, זייער גוט. א קארפאן, מעיבי אקארדינג טו היז וועי אוו טינקינג האו וויי בירדס קען פליי, איטס נאט פאסיבל, טורנס אוט אז שוין, מען האט עס נישט גוט פארשטאנען, וואטעווער איט איז, פוינט איז,

איז אבאוט דואינג טינגס, איטס נאט אבאוט, דער איז נאו יוז, ווען אונז רעדן פון וויסן וואס מיינט גוטע מידות מיינען אונז צו זאגן וויסן וויאזוי זיי צו טון, ווי דאונט מין עניטינג לעס, ענד עווריטינג דעט איז נידעד פאר דעט, פאר מעיק לייק מעיקינג א פלעין, לייק איף יו אר א פלעין ענדזשיניר יו מין סאמאן דעט נאוס האו טו מעיק פלעינס, נאט סאמאן דעט קען טעל מי וואט א פלעין איז, לייק מיי טשיילדקהוד, רייט? ענד דערפאר, איף יו לערן פרק אבות ענד יו סטיל דאונט נאו האו טו באקאם א גוד פערסאן, האסטו נישט פארשטאנען הלכות פרק אבות, אה דאס וויל איך, דאס גיי איך אנקומען נעקסטע שיעור, דאס איז גוט. אבער איך זאג דיך קודם וואס די נושא פון די חכמה איז, האסט, דעטס וואט רמב ם סעיס, דעטס וואט רמב ם סעיס, ווען איטס הארד טו דא דעט, איים נאט סעיאינג יו קען לערן פרקי אבות, נאו דו איט, נאו, איי מין, זעהט אויס דארפסט ליין פרק אויף פרקי אבות, רייט? קאוז דיס פרק איז גאנא סאלוו דיס פראבלעם אקארדינג טו הים, רייט? איים גאנא עקספלעין יו וואט טו דו, און אפטערווארדס יו וויל סטיל העוו סאם, איים נאט גאנא סעי איטס גאנא בי לעיאינג אן א פארק, באט יו גאנא נאו וואט טו דו, איטס גאנא ביקאם איזי, איים גאנא סאלוו די ביג פראבלעם דעט ווי העוו וויט פרקי אבות. שטימט? יא. און צווייטנס, סאו וואס וויל צוקומען מיט הער אויס, הער אויס, צווייטנס איך גיי דיך צוקומען, צווייטנס זאגט דער רמב ם, איך וויל נאר ליינען וואס שטייט אין הקדמה, איך דארף עס לערנען אינעווייניג אבער צווייטנס, און נאו איטס אימפארטענט, ביקאויס ס'ברענגט לשלימות רבה והצלחה אמיתית, די טרו סוקסעס איז דא אין פרקי אבות, האו דו ווי נאו?

וואס ווערט מען א מענטש וואס ווייסט אלעס, וויטש איז וואט יו סופאוזד טו בי דואינג, דורך לערנען פרקי אבות, סאו פרקי אבות איז לייק די די סעקאנד טו מאסט אימפארטענט טינג, איטס די קאוז טו די מאסט אימפארטענט טינג, רייט? סאו ס'איז זייער א וויכטיגע זאך. פרקי אבות איז האו טו ביקאם א נביא. מ'טאר עס רעדן אין בבא קמא, און דען אין גמרא. שוין, און מילא איך, און זיי האבן געזאגט כ'גיי דיך יעצט מסביר זיין, ער מיינט אין פרק ז'. איז מילא זאגט ער כ'גיי דיך קודם מאכן א הקדמה, זאלסט קלאר געוויסע יסודות וואס דורך דעם גייט מען מפרש זיין די מסכת. סאו דאס הקדמה איז ריעלי אן הקדמה צו פרק אבות, ס'איז נאט רענדאם טינגס וואס זענען אריינגעלייגט, איטס סערטען יסודות דעט יו ניד טו נאו אין ארדער טו אינטערפרעט פרק אבות, אין ארדער טו דו איט.

איי דאנט נאו הו דעי אר. ישמעו אמת ומי שאמרה. און ס'קען אפילו זיין אז איך גיי ממש זאגן די לשון פון א ספר מפורסם, אין אדער ווארדס איף עניוואן נאוס די ספר וויל סי מי דזשאסט קאפיאינג פעיסטינג איט, שטערט מיך נישט, איך זאג נישט אז איך האב עס געזאגט, איך זאג דיר קלאר. איים נאט דזשאסט איים נאט לייאינג, איים נאט פולינג יו, איך זאג דיר די זאך אזוי ווי ס'איז, איי פארוואס זאג איך נישט אמת פלוני? איז אזוי, קודם כל ס'איז א וועיסט אוו טיים, ס'קאסט פעיפער, און צווייטנס, קאוז דעטס גאנא מעיק איט ווארס, וויי? האסטו אסאך מענטשן וואס האבן אזא אמונה טפלה וואס זאגט אז דער פלוני קען א שלעכטער און אלעס וואס ער זאגט אפילו ווען ער זאגט גוטע זאכן עס האט אין אים עפעס א טיפע שלעכט עפעס טיף אינעווייניג איז פאר פאר פאר סאו דערפאר סינס וואט איז מיי דזשאב וואט איז די רמבם'ס דזשאב טו סעי די טרוט וואט איז די דזשאב אויף פרקי אבות טו נאו די היסטארי אוו הו סעד וואט ניין, נישט אזוי די ווייטע נידער זאגט. די פוינט אויף פרק אבות איז צו ווערן, נישט צו וויסן גארנישט, צו ווערן א גוטער מענטש. יעצט אויב די איך גיי דיך דאך זאגן א גוט ווארט. יא. אויב איך גיי דיך זאגן, ער האט שוין געברענגט היינט אין מאטי אין די גרופ. אויב איך וועל דיך זאגן, אויב איך וועל דיך זאגן, אויב איך וועל דיך זאגן אז א אמר אריסטו און די נאר וועסט זאגן אקעי אבער אזוי זאל מען עס נישט טון, גייסטו בלייבן א ערגערע מענטש. וואס פאר א מין תכלית, וואס פאר א מין פרק אבות וואלט דאס געווען? ממילא בעסער אז מען זאגט נישט ווער ס'זאגט עס, איך זאג דאס שוין קלאר אז ס'שטייט, ס'שטייט כמענה קדישא, אבער אמת איז עס, ממילא גיי איך דיך דאס מסביר זיין. סאו נאו וואס וואס מיינט דאס? קומט דא אויס אז דער הייליגער רמב ם זאגט אז נישט נאר אבער אויך האט אמת, און אוואדע, און נישט נאר אבער נישט נאר ענינים פון תורה, איך ווייס וויפיל וויפיל מצות מ'דארף עסן פסח קען מען, שטייט אין די תורה, סארי, נישט נאר ענינים פון פיליזאפיע, אין זאכן פון פון מעט און אזעלכע זאכן קען מען לערנען מי שאמרה ווייל ס'איז נייטראלע זאכן לכאורה וואס אונז רופן היינט נייטראלע זאכן נאר אפילו וויאזוי צו זיין א מענטש קען מען לערנען פון פילאזאפן עד כדי כך קען מען עס לערנען פון זיי אז ס'איז דאך נישט קיין חילוק ווער ס'זאגט עס די חילוק איז נאר וואס ער זאגט אויב ער זאגט גוט אויב ער זאגט אמת

נישט מקבל געווען תורה מסיני, סאו וויאזוי ווייסט ער אז ס'איז אמת? ס'ארבעט? וועל, אקעי, באט ס'מאר קאמפליקעיטעד אז וויל סי יו נעקסט טיים. ווייל די ארבעט און ארבעט איז לויט די גאון. און טאמער דארף עס אננעמען פון זיי, פאר איך פארשטיי עס דארף עס קענען אננעמען, דארף איך יא. אין הכי נמי, זאלסט עס נישט אננעמען פון זיי, זאלסט אננעמען פון די רמב ם, פון דעם וואס זאגט ער נישט זיין נאמען.

און אויך אביסל אויף הלכה נישט א ספר ידוע, איך מיין אז אסאך מער פון וואס זיי האבן געזאגט האבן זיי נישט געזאגט. די תנאים האבן זיכער, וויאזוי האבן זיי געוואוסט, פון ווי האט ער געוואוסט אל תהיה בז לך על אדם, ווער דיד י טעיק איט פראם, ער האט א פסק און פון ווי האט די פסק געוואוסט? אין א סערטען סענס ער האט געוואוסט פון די זעלבע סגענט, אפשר האט ער געהאט נביא וויטש איז די שארט קאט, איט דאזענט מעטער, די וועג וויאזוי עס איז אמת, וויאזוי איז עס אמת, עס איז אמת אין די זעלבע וועג וויאזוי אריסטו איז עס מסביר. מילא דו ווילסט וויסן וויאזוי עס איז אמת, וויאזוי עס איז אמת, וויאזוי מענטשן קומען אנקעגן צו די אמת און דורך דעם צוריק גיבן, דארפסטו עס לערנען אזוי ווי די ספרים קדמונים טוען עס. און די רמב ם אביסל ברענגט זייערע סברות אין די אנהייב פון הקדמה למשנה, ער מאכט א דוגמא, ער זאגט איך גיי דיך הערן איין מימרא, וויטש איז איי וואנט טו לערן איט עט סאם פוינט, און איך גיי דיך מסביר זיין וויאזוי מען קומט אן צו דעם, נאכדעם וועסטו פארשטיין אז די איין שארט סירש איז נישט סתם א קרעיזי מימרא, ס'איז בעיסיקלי אזוי ווי א מסקנא פון פיר פעידזשעס, עקטשעלי ער זאגט גאנצע דורות פון פילאזאפיע וואס האבן אנגעהויבן פון גארנישט און אנגעקומען צו דא, אדער כאמור זאג דיך נאר די מסקנא און זאלסט זיין העפי, ווייל רוב מענטשן גייען נישט גייען נישט האבן קיין צייט צו מאכן די פיליזאפיע, עטליעסט האט עטס די מסקנא וואס די כאמור זאגן אים, אבער בעצם צו עכט לערנען דארף מען טון די שליש בתלמוד, דארף מען לערנען כדי צו פארשטיין פארוואס ס'איז אזוי, ענד דעט אלסא מיענס סטארטינג פראם נאט נאוינג, רייט? אין א סערטען סענס, די רמב ם טוט דאס קיינמאל נישט, באט אויב מען וויל אים פארשטיין דארף מען דאס טון, ברוך השם לעולם מיין ועמיין, איך מיין מיין קשיא אויב מ'רופט מיין שבח דאס זאגסט עס איז טראל, איך וויל גיך העלפן דיין חטא אויב מיר מצוות, שוין. זייער זייער גוט.